Penod 25 Mae'r ferch yn ei arddegau'n fy nghohodd i a bibi i eistedd ar ei blanced. Rydyn ni'n dod o hyd i le'n hawdd wrth i'r holl bobl o'n cwmpas symud yn ôl. Dwi ddim yn siŵr a yw hyn oherwydd eu bod nhw'n teimlo trueni drosom, neu achos nad ydyn nhw eisiau eistedd yn rhy agos at berson â choesau noeth a gwefusau gwyrdd. Mae gwraig ar ein pwys yn cynnig ei thun hi o gawl i mi. Dwi bron yn mynd ag e i bibi, ond wedyn Dwi'n gweld bod tri phlentyn bach gan y wraig. Dydyn nhw ddim yn edrych yn llwglyd iawn nawr, ond does neb yn gwybod pryd bydd ragor o gawl. Dwi'n oedi. Yna, dwi'n gwenu yn ddiolchgar ar y wraig ac yn ysgwyd fy mhen. Drwy lwc, dyw Bibi ddim yn ei gweld hi. Mae'n edrych draw at y crochan cawl gan ddeheu a chysau ar yr un pryd. Mae'r ferch yn ei arddegau'n cyffwrdd yn ysgafn a braich bibi. Mae eisiau rhywun dysgu'r gwers i'r caca camel na, fan draw fyna, medda'r ferch, gan edrych yn gas ar y morwr creulon. A dechrau drwy wybo, roi gwybod iddo bod melyn yn lliw hynod o anffasiynol. Dwi'n gwenu, er gweitha'r pen tost a'r llosg hael. Rashida ydw i, medd y ferch. Rydyn ninnau'n dweud ein, ein henwe ni wrthi. Mae Bibi yn edrych arni wedi drysu. Enw bachgen yw Rashida, medd hi. Mae Rashida yn tinhau cyreiriau sgidiau trwm. Fe fiodd fy mrawd farw pan oedd e'n faban, medd hi. Felly, pan gyrraeddes i, fe ges i ei enw fe. Am rieni ofnadw, medd Llais. Rhaid dy fod ti'n eu cysau nhw. Omar sydd yno. Y bachgen sy'n meddwl ei fod e'n berchen ar hanner fy mhel droed. Mae newydd ddychwelyd ato ni ar ôl bod yn pwyso dros ymyl y cwch. Rwy'n teimlo ergyd o dristwch yn fy mrest wrth iddo sôn am rieni. Mae Rashid yn edrych i fyny arno. Mae gwefusau gwyrdd yn crynu. Dwi ddim yn eu cysau nhw, medd hi. Dwi'n eu caru nhw'n fawr iawn. Fy gynilon nhw am flynyddoedd i gael arian ar, ar gyfer y daith yma. A phan welon nhw mae dim ond un tocyn roedden nhw'n gallu ei fforddio, Fi gafodd y tocyn. Mae hi'n cau llyged unwaith neu ddwy, a dwi ddim yn meddwl mae'r colir sy'n gyfrifol, achos dwi'n gorfod cau fy llyged fy hunan, a dwi ddim yn gwisgo colir. Nawr, gadlon iddi ni, medd Rashida wrth Oma. Ym, syfrydaf, Mae e gyda ni, mae arna i ofn. Mae Omar yn ei wasgu ei hun yn ar gornel o'r flanced ac yn dechrau ffidlan a darn o fflwcs. Dwi'n gobeithio ei fod yn bwriadu casglu llon dwrn ohono i'w stwffio yn ei geg. Oes unrhyw beth i'w fwyta gyda chi? Medd Rashida. Nac oes, meddaf. Sori, mae'r cyfan gyda fy rieni. Dwi'n edrych yn ddiflas ar y gorwel am y milyn, milionfed tro. Does dim sôn am y cwch arall o hyd. Mae'r cyfan gyda fy rieni innau hefyd, medd Omar. Mae Rashid yn agor sip cas dillad mawr pinc. Mae tynnu potel ddŵr allan a thyn o sardîns. Mae'n agor y tin ac yn rhoi sardîn yr un i mi, yr un, ac yn rhoi sardîn yr un i mi a Bibi ac Oma. Diolch, meddaf. Dwi'n llwgu. Dwi'n llwcio fy sardîn. Mae Rashid yn cymryd llwnc o ddŵr ac yn rhoi'r botel i mi. Dwi eisiau dweud wrthi nad ydw i erioed wedi cwrdd â neb tebyg iddi hyn iddi hi o'r blaen. Ac nid dim ond achos bod yr holl ferched sydd yn ei arddegau yn ein pentref ni yn gorfod aros yn y tŷ. Ond dwi'n dweud dim rhag ofn, rhag ofn codi ymbarys arni. Hefyd, dwi'n gallu gweld bod Bibi mewn trafferthion. Mae eisiau bwyd arni, ond mae hi'n cysau sardîns. Llyncyfen gyfyn mewn cegaid o ddŵr, medd Rashida. Fe ryddi ddim yn cael cymaint o'r blas. Mae Bibi yn ddilyn ei chyngor. Diolch, Myth Bibi. Dwi'n falch ein bod ni wedi cwrdd y ti. A finnau hefyd, medd Rashida. Rwy ti'n ferch fach neis. Mae fy chwaer i'n neis hefyd, medd Omar, a mae'n gallu chwarae fflwt a thr a'i thrwyn. Rydyn ni gyd yn ei anwybyddu. Pan fyddwn ni'n cyrraedd Australia, meddaf wrth Rashida, fe fydd fy rhieni'n dy dalu di nôl am y bwyd, ond am y tro, Fe hoffwn i roi rhywbeth i ti. Dwi'n codi'r bel droed. Hei, fi pi ar hanner honno, meddw Mar. Dwi'n dangos i Rashida sut dwi'n gallu cadw'r bel i fawnsio ben glin i ben glin ar fy eistedd. Hoff ti ddysgu sut mae'n gwneud, gofynnaf iddi. Mae'n gwenu ac yn nodio ei phen. Hoffwn, medd hi. Does dim byd yn well na dysgu sgiliau newydd i ladd amser ar fordaith hir a diflas. Fydd hi ddim yn diflas os bydd siarcod yn ymosod arnyn ni, medd Omar yn ddiflas, neu morfilod, neu os bydd storm enfawr yn codi a thonnau anferthol yn taro ar y dec, neu os bydd tyffŵn, Omar, medd Bibi, cad y hen geg. Does neb yn dweud dim am roi eiliadau wrth feddwl am yr hyn mae Omar newydd ei ddweud. Yna, mae Rashida yn eistedd nôl ac yn plygu ei phen a'i gliniau. Dere te, medd hi. Dangos i fi sut i wneud e. Dwi'n gwneud hynny yn ddiolchgar. Mae Bibi yn fy helpu. Nid sgil yn unig yw bawnsio pel rhwng dy ben a'i gliniau, mae'n ffordd arbennig o dda o anghofio am dy bryderon. am ychydig. Ar ôl tipyn, mae Rashina yn tynnu ei llyged oddi ar y bel ac yn syllu arna i a Bibi. Rydych chi'ch dau wedi llosgi, medd hi. Dewch, rhowch ychydig o hwn ar eich croen. Mae'n agor sip ei chas dillad ac yn rhoi potel o eli hael i ni. Dwi innau wedi llosgi hefyd, medd Omar. Sori, medd Rashina, sylwais i ddim o dan yr holl faw. Dim ond hanner gwrando arnyn nhw dwi i, achos dwi'n edrych i mewn i gas dillad Rashida. Dwi'n gwybod na ddylwn ni, ond allai ddim peidio. Efallai byddwn ni'n dibynnu ar y ffaith bod ganddi ragor o sardines er mwyn cadw'n fyw. Does dim ragor o diniau i'w gweld. Y cyfan dwi'n gallu ei weld yng nghanol y dillad yw bag plastig mawr sy'n llawn o rywbeth. Rhywbeth dwi'n sylweddoli'n gyffroeth sy'n fwy gwerthfawr i ni nag aer neu docynnau tymor i weld Manchester United. Blawd.